Rusiye Ukraina sıñırına bronitank gruppalarını ketire, bu aqta InformNapalm degen halqara istihbarat birleşmesi haber ete. Saytında olar video yerleştirdi, bu videoda tanklar ve bronetransportörlar taqdim etile, olar Rostov vilâyetiniñ Rodionovka qasabasında Ukraina devlet sıñırına tahminen otuz kilometr mesafesinde yüre. Göñülliler tehnika arasında hususan T-yetmiş eki tanklarını ve Akatsiya degen gaubitsalar olğanını qayd ete. İnformnapalm mütehassıslarnıñ fikirine köre, böyle areketler Rusiye ordusı ücüm operatsiyasına azırlağanını köstere. Yarıgeceden başlap Donbassta eki ukrain arbiy yaralandı, olar gospitalde buluna. Rusiye işğalcileri artıq dört kere ateş toqtatılması rejimini bozdı, dep haber ete Ukraina Mudafaa nazirliginde. Novoluhanske civarında cenkeverler Ukraina noqtalarına qarşı tanklarğa qarşı granata toplusından ateş açtı, Novotroyske civarları granata topuları ve pulemötlardan ateşke tutuldı. Ücüm bir saat devam etti, Novohnativka ve Krosnogorivka civarnalarında da tınç olmadı. Duşmannı tapıp, onı yoq etmege Luansk vilâyetinde ukrain tankçılarınıñ talimleri keçti. Atışlar şartlı şartlı olsa da, bütün vaziyet kerçek vaqialarğa pek yaqın edi. Er şey nasıl etip keçkenini keliñiz nevbetteki levhamızda seyir eteyik.
Tank batalyonı ücüm urışında areketlerni inkişaf ettire, maydan üç qısımğa bölüngen. Birisinde talimler birile, başqalarında ise duşmanen küreşke ögreneler. Efsanege köre, bu silâ tankqa qarşı on eki de topusı duşmanğa ait. O ukrain tanklarını körip, ateş açmağa başlay. Maydanda beyaz duman, cenköverler saqlana. Qara tuman, tehnika coyula. Tankqa qarşı topunıñ artında İvan. O, eki arqadaşınen birlikte tşar duşman.
Orienter, terret! Üçünci noqta, yuqarı on. Navednik pislep ostrelu niço ne baçit. Atışlardan soñ bir şey körünmey. Men oña ekinci atışnı yapmağa yardım etem. Doğrulmaq biz içün eñ esası. Hata yapmağa aqqımız yoq. Episi atışlar şartlı, çünki talimler Birleşken Quvetler zonasında keçe. Tanklar mudafaa yerinden ketirilse de, arbiy azır olmaq kerek, dey asker Vasiliy. Bugününiñ bu batalyonıñ qoşulunına üç yıl oldı. Ve düze Talimler biz içün faydalı, biz er bir daqqa çıqıp duşmanğa zarar ketirmemiz içün ekipaj birlikte çalışmalı. Er kes tek ögge ketmege azırlana. Talimler bir qaç saat devam etti, ondan soñ hatalar tahlili keçirildi. Anastasiya Volkova, Aleksandr Lahtin, Selim Tahtarov, Lugansk vilâyatı, UATV.
Ukraina Yuqarı Radası eki biñ yigirmi senesi devlet bücetiniñ leyhasını qabul etti. Parlamentke vesiqanı maliye naziri Oksana Makarova taqdim etti, devlet bücetiniñ leyhasına köre, iqtisat üç faizğa ösecek, kelirler eki milliard dollarğa arttırıp, qırq üç milliard beş yüz million dollarnı teşkil etecek. Devlet bücetiniñ üçte bir qısımı borç ödevine ayırılacaq, ükümet bücet qattılığı ve inflâtsiyanı eksiltmege niyetinde. Bundan ğayrı, Nazirler Kabineti esas masraflarnı da arttıracaq. Hususan, mudafaağa ayırılğan paralar keçken senege baqqanda bir buçuq milliardqa çoqça olacaq.
Bücet umumiy içki muhsulatın üç faizğa artmasına esaslana ve o, keçken sene mayıs ayında evelki ükümetnen qoyulğan mikroekonomik köstergiçler, üzerinde işlep çıqırıldı. Biz er yılda beş-yedi faiz arttıruvını qayd ettik ve bu maqsat imkânımız degil ve oña irişe bilemiz. Bu, yoqsullıqnen küreşte eñ doğru vasta.
Episi qabarcılıqqa qarşı olğanlarğa masraflar artacaq, aman-aman eki kerege. Bundan ğayrı, Yollar atmelivine daa çoq para ayırılacaq. Yaqında buna baqıtırılğan qanun leyhalarına qol tuttıq. Yollar fonduna ayırılacaq paralarnı qırq faizğa artıradıq.
Kyivde iklimge bağışlanğan halqara marş keçti, biñden ziyade insan Kyivniñ merkezinde, Mihaylovska meydanında toplaştı. Bundan soñ merkeziy soqaqlardan iştirakçiler prezident ofisiniñ yanına bardı. Anda talaplarnen mektüp qaldırdılar, hususan faaller ükümet etraftaki müitke daa çoq diqqat ayırmalılarını ve plastik yasaq etilmesini isteyler.
Ükümetke ve insanlarğa iklim telükesini hatırlatmağa istedik, insanlar pek faal qoşuldı, er şeyni balalar, talebeler başladı. Biznen beraberlikte Kiyevge daa yigirmi şeerden insanlar keldi, başqa Ukraina şeerlerinde de böyle marşlar keçe.
Mında olğanımız pek yahşı, bu marşnı pek bekledik, ve er birimiz ekologiyağa qol tuta. Şeerimizni sevemiz ve mında olğanımızdan bahtlımız, episi talaplar müim, ama eñ esası, plastik olmaması. Çünki bu, şeerimizniñ pek büyük probleması, plastik yasaq etilmesini isteymiz.
İmelda furtunası neticesinde eki insan elâk oldı, biñden ziyade insan tahliye etildi. Furtuna Tehasta oldı, neticede küçlü yağmurlar başlanıp, bölgeni suv bastı, mında fevqulade vaziyet ilân etildi. Qurtarıcılar insanlarnı tahliye etip, olarnı mahsus sığınaqlarğa ketireler, Tehasnıñ eñ büyük şeeri Hüstonda soqaq ve arabalar suv astında. Yerli ava limanında biñden yaqın ava yolculıqları lâğu etildi. Ükümet vekilleri insanlarnı muqayt olmağa çağıra. Dinamonıñ ğalebesi, Kyivniñ futbol taqımı Avropa ligasınıñ birinci turında isveçreli Malme taqımını yeñdi, maç bir, sıfır esabınen yekünlendi. Golnı Vitaliy Buyalskiy urdı.

Bu oyun pek müim ve Avropa Ligasınıñ başı olaraq degil, umumen alğana Dinamo Kiyev içün pek emiyetli. Raqibimiz küçlü ve pek yahşı azırlanğan edi. Böyle kergin yarıtta neticege irişmek pek müimdir.
Bu daqiqa bu soñki haberler edi. Daa da tafsilâtlıca malümatnen siz UATV saytımızda tanışa bilesiñiz. UATV ile oluñız, özüñizge muqayt oluñız! Salıqnen qalıñız, körüşkence.